Исәннәрмесез, саулармысыз? Сәлам сезгә Мәскәүдән. Бу атнада минем иҗади тормышымда зур вакыйга булды. Мәскәүчә дигән подкаст тапшыру чыкты. Аның беренче һәм кадерле кунагы җырчы Әлфинә Әсхамова. Карамаган булсагыз, карагыз, яме? Әлфинә апа белән гәпләшеп тә алдык, атаклы Москва тортыннан да авыз иттек. Татарча распаковканы да Әлфинә апага ышанып тапшырдым. Курс чакта уйнап алдык. Узган атнада инде традициягә әйләнгәнчә федераль телеканалдагы тапшыруда тамашачы булып кайттым. Бу юлы НТВ телеканалындагы Русское лото тапшыруын сайладым. Беренче баруда ук зур вакыйгага, уенның нәкъ 30 еллыгына багышланган чыгарылышка эләктем. Шуңа да ул башка чыгарылышлардан аерылып торачак, диделәр. Тапшыруларны төрле җирдә яздыралар, төрле адрес буенча, ну, җыелу урыннары да төрлечә. Берсендә хәтерлисезме, мин сезгә сөйләгән идем. Черная массивная калитка тирәсендә очрашабыз дип язылган иде. Берсендә Горький киностудиясенең Проходное тирәсендә. Бу юлы исә авиамоторная метро станциясендә Иң элек халыкны авиамоторная метро станциясе уртасында җыеп һәм Кол базарындагы төсле бер рәткә бастырып сайлап алдылар. Син ярыйсың, син ярамыйсың принцибы буенча. Бәйрәмчә киенеп килергә кирәк иде билгеле. Чама белән әйткәндә 150 дән артык кеше җыелган сыман иде. Мин эләкмәм дип уйладым баштарак, чөнки славянский типаждагы кешеләр кирәк дип язылган иде белдерүдә. Ахыр чиктә мин дә бәхетлеләр исәбенә кердем. Студиягә метродан ун минут җәяү барасың. Килеп эләктек бер завод территориясенә. Малахов тапшыруындагы сыман монда да билгеле бер кагыйдәләр язылган документка кул куйдык. Менә сәгать хәзер дүртенче китте. Җыелган идек бит метрода сәгать бердә. И монда күп кенә артистлар уза, чөнки күрәсең, ишек бер бөтен кеше өчен. Артист булсынмы ул, безнең ише гади халыкмы? Артистлардан кемне күрдек? Русская Алатоның алып баручысын, теге дуэт бар иде бит Comedy Club-тан, сестры Зайцевы. Менә шуның ялгышмасам бер артисты, Янузан Иванушки International җегетләре, әмма теге җирән чәчлесе юк иде. Һәм тагын нәрсә әйтергә кирәк, өченче сәгать китте инде көтүебезгә. Дүртенче вакыт дүртенче. Әле чакырган студиягә алып кергән кеше юк. Шуңа күрә көтәбез. Русская лото лотереясы белән мин кечкенәдән таныш, чөнки туган-тумача арасында сирәк-мирәк булса да бу билетларны алучылар бар иде һәм сирәк-мирәк кенә вак-төяк суммалар чыккалы иде. Шушы лотерея барлыкка килгәндә миңа ике яшь кенә булган икән. Легендар тапшыруның легендар алып баручысы Михаил Борисовны да искә алдылар бу чыгарылышта. Нишләргә белгән юк. Безнең телефон инде чыгып бетерелгән. Халык монда ашый да ашый, чөнки монда кейтеринг оештырылган. Менә шушыларак хәлләр. Ягъни монда китерелгән ризыклардан ашыйлар. Кемдер үзенекен китергән, монда кулер бар. Но эшсезлектән менә узган юлы Амалахның тапшыруына килгәч, безнең телефоннарны җыеп алып, әле күпмедер вакыт Тотканнар иде бит, эшсез торган ел. Монда ярый-ярый телефон бар. Ну, кем белә, телефоннарын алып алганнан соң студиягә керткәнче күпме вакыт үтәчәген. Студиягә кергәч, һәркайсыбызга лотерея билетлары тапшырдылар. Менә алар. Монысы Русское лотоныкы, монысы Золотая подкова дигәне. Русская лотоны шоуга әйләндереп бетергәннәр икән бит. Телевизордан ул сәгать ярым чамасы бара. Лотерей уйнатып кына калмыйлар, кудакка йолдызларны чакыралар. Аларга мең төрле сорау бирәләр, җырлаталар да. Шуның белән озакка сузыла. Кайбер чыгышларга декорация чыгарып куярга Күп вакыт китә. Безнең бәйрәк чыгарылышында Надежда Бабкина, Иванушки Интернешнл төркеме чыгыш ясады. Шунысы кызык, Иванушкилар лотереяның 10 еллыгында да, 20 еллыгында да чыгыш ясаганнар. Инде менә Русская лотоның 30 еллыгында да алар монда. Әле тагын Звонки белән Асия дә чыгыш ясады. Асиянең барлыгы турында берничә ел элек белгәч, Безнең татар кызы Асия түгелме соң бу дип уйлаган идем. Юк, тәхәллүс кенә икән. Үз исеме Анастасия Алентьева. Асия белән Звонкиның чыгышын өч тапкыр яздырдылар. Үзләре дә алырып беттеләр. Әмма төшерү мәйданында режиссерның сүзе закон. Өч тапкыр дигән икән, димәк, өч тапкыр кабатлап төшерәчәкләр. Монда килгәндә үзем белән ашарга алырга онытылган Кусвилдан. Мин гадәттә аннан алам. Шуңа күрә мондагы кафедан алырга туры килде. Алдым карабодай белән э, биф строганов һәм э, сырниклар. Э, икесе бергә төште 435 сумга. Бу тапшыруда русская лотодан кала жилищная лотерея белән золотая подкова лотереяларында уйнаттылар. Мин инде сезгә золотая подкованыкын күрсәткән идем. Аларын телевизордан түгел, интернеттан күрсәтәләр. Тик анда да алып баручының сүзләрен кат-кат яздырырга туры килде. Гаделлеккә килгәндә исә андый-мондый хилафлыклар күзгә чалынмады. Тапшыру башында лотерея капчыгын селкиләр, буш икәнен күрсәтәләр, аннан соң лотерея мичкәләрен салалар. Кунаклар да мичкәләрне берәр тапкыр гына чыгара, бу процессны туктатмыйча яздыралар. Ләкин ничек шулай килеп чыгадыр, 90 мичкәнең нәкъ менә берсе чыкмыйча кала һәм нәкъ менә шул берсе күпчелекнең лотереенда сызылмыйча кала. Хикмәт инде, хикмәт. Менә бу сары чәчле алып баручы, эфирдан тыш, тамашачылардан, Сез безгә киләсе атнада да киләсезме? дип сораган иде. Мин юк! дип каты гына кычкырып җибәрдем. Ул исә аптырап китте. Нишләп юк дип сорады? В первый и последний раз, дидем. Ә ул исә Ну, сез шундый тапшыруга бәйрәм чыгарылышына эләктегез, дип аклангандай булды. Шул кадәр сүгенәсе килә. Беләсезме ни өчен? Сәгать бергә көндезенеге җыйганнар иде. Хәзер вакыт 12 ярты, төнге кичке. Менә халык монда. 8-дә бетәргә тиеш дип язылган иде игъланда. Ахыр чиктә менә күрәсең 12 чарты да гына бетте. Блин, барыбер нервга тия менә шулай озак тоту. Кайбер чакта дубль артыннан дубль кат-кат яздырдылар. Хәзер кайтам өйгә. Акча санаганны ярата диләр, шулай бит? Ярый, санап карыйк. Көндезге бердән кичке сигезгә кадәр түләргә тиешләр иде 700 сум. Ахыр чиктә, төнге унбергә кадәр тоткарлаган өчен 200 сум өстәп түләделәр һәм җәмгысы килеп чыкты 900 сум. Менә шушы лотерея билетларына чыккан акчаны да саныйк. Русское лотодан 170 сум оттым, Золотая подкова билетына исә 100 тәңкә чыкты. Инде бөтен көнлек акчаны кушкач, 1170 сум була. Җитәрлек ме бу юк мы, хәркем үзенчә хәл итә. Сау булып торыгыз.